Монда әбринең баянисты үпкәләп кайтып киткән дигәннәр и. Менә мин заменага килдем. Кая китте соң әле ул үзе? Монда акча мәсьәләсен решать дип куярга кирәк. Юк, сразу сөйләшмәсәм, потом бирмиләр. Мин болай теге үзем күп сорамыйм. Җыр арасында су эчертеп торса шул җитә миңа. Әле теге концерттан соң берәр бәлеш ашатсалар вообще шигырьләр сөйли башлый. Сезгә дә сөйләп күрсәтимме өр-яңа үземнең шигырьне? Давай түгел, кул чабуларга кирәк. Рәхмәт. Тормыш турындагы шигырь бик серьезный, көләсе түгел. Ну көләсе түгел дидем бит инде. Көтү йөри авыл болынында, 62 сыер, бер үгез. Ну көләсе түгел дидем бит инде. Менә бүлдердегез инде яңадан башлыйсы була. Көтү йөри авыл болынында, 62 сыер, бер үгез. 62 хатын бер үзенә, бөтенесен күрә бер тигез. Бөтенесен җайлап, парлап йөри, китертми ул бүтән үгезне, тирә-юньдә башка бер хайван юк, үгез генә никтер мөгезле. Менә монда кул чапсагыз да була и вообще. Рәхмәт. Мин теге үзем шәһәр малае булсам да, авылга кайтырга яратам. Нәрсәгә мондый шигырь яздым? Потому что мин авылга кайткач көтү көтәргә яратам. Менә үлеп көтәргә яратам инде мин шул көтүне, менә прямо обожаю! Менә иртәнге сәгать алтыда чыгып утырам капка төбенә и көтәм көтүнең кайтканын. И кич белән генә кайта көтү. Менә минем анда авылда бабаем яши. Ул менә гармунны бик каты ярата инде. Ул миңа гел әйтә торган и, улым, ди, кайтканда гармуныңны онытма, гармуныңны онытма. Үзең кайтмасаң кайтма, но гармуның кайтсын, дия торган иде. Менә аның бик яратып җырлый торган бер җыры бар. Теге Габдулла Тукайның ни, Тау башына салынгандыр безнең авыл дигән шигырьне беләсезме? Менә шул җырны яратып җырлый иде ул. Менә шуны җырлап күрсәтәсе килә сезгә хәзер. Менә ул иртәнге сәгать алтыда чыгып утыра капка төбенә. Мине янәшәсенә утырта, и шул җырны суза. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Шуннан тегенең кәҗәсе самаган искә төшә. Кереп китә кәҗәсен савырга, бер ярты сәгать буе шуны кәҗәсен сава, аннары сон ярты сәгать буе сөтен холодильникка урнаштыра, чыгып җиткәнче бер сәгать була, тагын утыра да тагын суза. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Шуннан әбиләр әкренләп кибеткә чыга башлыйлар. Болар шуның белән сөйләшеп, гәпләшеп, продукция күпме арткан, күпме квартплата кемгә килгән, бөтенесе сөйләшеп бетергәнче тагын бер сәгать уза. Тагын утыра да тагын суза. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Сез миңа карап утырмагыз, мин вакыт сузарга гына чыктым, әбринең киенеп беткәнен көтәм мин. Ну, минем бабай аны болайрак җырлап бетерә иде. Тау башына салынгандыр безнең авыл, Авылыбызда яшәп кенә черде бавыр дип бетерә иде ул аны. Рәхмәт. Инде хәзер теге үзем консерваториядә укыгач, сезгә бер классик уйныйсы килә.

Кем тия, әйт, сразу таратам. Ну, покага бер кеше дә тими. Ул синең монда тиерлек урының да калмаган бугай инде. Чё, һаман консерваториянең аспиринтурасында укыйсың да? Юк, инде укып бетердем, хәзер эшлим. О, кайда? Репетитор булып.

Төнлә минем арттан гел шул банык исеме белән кычкырып калалар. Ничего себе! О, минем банык, братан, запомни так что. Ну син банык ачкач сиңа биты нәрсәгә соң? Хобби? Хобби? Да, вот, ну син буш вакытта нишлисең? Ну мин кич белән тегә. О! Ә мин бәйлим. Бәйлим дә атам, бәйлим дә атам. Күпердән. Шулай.

Үзгәргәнсең әле син, братан. Рәхмәт. Чо рәхмәт, чо рәхмәт, оборзел грю. Элек куркып кына тора идем миннән. Помнишь, берсендә мин сиңа бик каты итеп бер кычкыргач, астыңа җибәрдең, ә? А? Аннан соң шул җүгеш чалбары белән кайтып киттең өеңә.

Ә? Алар пенсия көтә. Изаметин пенсионерлар кул чапмады. Ул теге законга кул куйгач, кайчан чыгып бетереп булыр микән? Ул пенсиягә елында озын айтканнар иде, ничек чыгарбыз? Братан, борчылма, сине досрочно чыгаралар. Да? Да, мондый гәүдә белән ты чё уж. Вот син ул пенсия акысына яши алырсың микән? Вот это вопрос, братан. Син алай димә. Менә минем әби пенсия ала, миңа җитә. Әбигә җитми, но миңа җитә. Братан, берәүгә дә җитми. Поэтому все подрабатывают. Шабаш, что ты

Апасный синең эше. Акамуш та сөреп каурата. Е, үз машинам булмагач, кешенекен талап йөрисең инде. Ой, давай, не надо, ладно. Үз машинаң булмагач. Помнишь, мин берсендә девятка алдым, а? А? Ну как алдым, ну отработал инде. Мине. Ладно инде кайтардым ишаннар. Ага, шестерка кайтардым. Сиңа девятка туры килми бит инде ул. А че шестерка миңа туры киләме? Исеме үк туры килә. Даже синең шикелле вот дүрт күзле, ябык, сыпык, озын. Зато без шестеркадан пацаннар белән такую точилу сделали. У, занизили, короче.

Бер-берегезгә туры килеп тора идегез инде. Чиләгенә күрә капка чиде инде. Камырына күрә уклавы диген. Жаришь, братан. Зато аның белән рәхәт иде, җил керми, яңгыр үтми, җылы. Ну да, хотя бы какая-нибудь польза була. Да, вообще, күңелле иде инде, күңелле иде. Без урыслар ягына чабаек, урыслар безнең авылга килә и вообще. Урыслар безгә киләләр имени? Дә. Ник урыс егетләре безнең татар кызлары янына йөрделәрме? Мин каян белдем, булдым соң ул вакытта мин белмим. Ваще что ли инде аның даже историясе бар бит. Ник сөйләп күрсәт. Син уйна, мин җырлап А, күрсәтәм. җырлыйсыңмы, да? Вот.

Кем белән мин мочу? Ну, ну әйтте инде теге, ну, сөякләрне там калтырата торган бармы берәү? Кем була соң ул? Есть что ли, говорю, принцесса лягушка, а? Ә, йөри торган кыз турында сорыйсыңмы син? Ну, я синпен ята торганы турында түгел инде. Ну, бар. Опама! Миләүшә. Оу! Ну ул безнең йөргәнне белми пока. Это как так? Типа кайчан да булса теге туры килгәч кызыл карлар яугач что ли? И аның ка- йорты безнең каршыда гына тора. Безнең балкон как раз аларның кухня тәрәзәсенә карап тора. Менә кич белән шул балконга чыгып басам да, и шул тәрәзәгә карап торам. Миләүшә үтеп китмәс микән, мине куандырмас микән, дип телим. Әгәр дә юлына үтеп китә икән, очынып-очынып китәм, кабат-кабат үтсен иде, мине куандырсын иде, дип телим. Төннәр буе аны төшләремдә күреп саташып чыгам. Ну ты маньяк. На чё предложение ясадыңмы соң там встречаться, тудым-судым? Ну әзерләнәм. Опа, как? Китап укый. Китап? Мастер обольщения дигән. Мастер обольщения? Әйе. И что там пишут? Ну, мастер обольщения дигән китапта кызларны кызыктырасың килсә, башта матур итеп киенә белергә кирәк диелгән. Правильно пишут. Вот менә мин шул китаптагыча эшләдем. Тик? Башта душка кереп тәмле исле дуру сабыны белән җуынып чыктым. Дуру? Әйе. Исәнмени әле ул сабын? Ну минем әби заманында аштан ашка йөреп хайран җыеп калдырган а. Менә аның белән җуынып чыктым да шуннан киенә башладым. Тик. Стрелкалы кара чалбарымны кидем. Оппана. Ак күлмәк. Ништяк. Бабочка тактым. Красавчик. Әби бабайның бер тапкыр гына киелгән лакированный туфлиен чыгарып бирде. Шуннан холодильниктан сыекма алып чәчемә сөртеп менә байтак көзгегә карасам.

Менә алда утырач, менә кичтеки генә минем шикелле. Ул ща, ща, братан, погодь. Привет. Ничек хәлләр? Исемең ничек? Римма. Римма, короче, это, Миләүшә буласың, ладно? Ну, просто ике генә исемне признает. Берсе Миләүшә, берсе Мария Ивановна. Синнән Мария Ивановна ясап булмый шундый, шулай бит? Все, Рим, Миләүшә буласың. Все, давай, пси со мной.

Җибәрде бар. Но мин җибәрдем уже. Чё, тагын что ли? Опять киптерәсең. Ну, ну ладно, как-нибудь шыдар әле. Короче, воздушный поцелуй җибәрде, Ага, и в это время ага, легкой, летящей походкой аның янына китәсең. Ага. Марис. Опа, опа, опа, па, нинди матур апа. Ничек бие давай, что стоишь, бие давай. Хәлләр ничек?

Кыйбат бит ул. Кызлар шампанский ярата, чузи. Шулаймы? Шампанский будешь? Аракы гына эчәм дип ул. Давай, предложение яза встречаться. Предложение? На, давай. Хөрмәтле Миләүшә туташ. Сез

Үчсе! Ни йөзенә бәрергә куштың бит? Ну бите белән түгел бит инде. Мин бите сыз бәрсәм, минем кул авырта. Бар, бигом отсюда, давай. Айда ди Миләүшәгә бер кул чабыйк. Давай, все. Миләүшә, бу сиңа. Все, давай, пока. Ну давай, давай, давай, чё, чё сидим, давай. Бу нәрсә булып бетте соң инде? Не вариант. Шулаймы? Да, син не вариант, братан. Вот мен сине күп өйрәтәм, өйрәтәм, синең башыңа керми дә, керми, керми дә, керми. Ну алай ярамый бит инде, братан. Нәрсә булды та? Ну минем синең туйда гулять итәсе килә, бәйрәм итәсе килә. Мин даже сине хатыныңа багышлап җырда әзерләдем. Минем туйдамыни? Дэ. Минем хатынга. Ну дэ. Ну җырлап күрсә? Ху. Ә бүген синең туй. Янәшәң дә бозау. Болай булгач мин вообще өйләнмим әле. Болай булгач өйләнә алмыйсың да әле син. Ул кеше туенда гына гүләйтергә рәхәт. Үзең өйләнә башласаң вообще иштансыз каласың хәзер. Тоже верно. Хусейха, исеңдәме безнең бөтен иптәш егетләрнең туйларында ничә итеп гүләйтеп йөргәннәр, ә?